Сүрдээн бэлэмнэннибит. Бэйи махтанабыт министерствобытыгар биллэн турар федеральный хаччы көрүллэн биһиги дьэ театрбытын иһин таһын бардыры маннаатыбыт. Холоро былырын биһиги бу пандемия кэмигэр туох баар үсүктүн бардын оҥордубут. Ол эбэтэр сүүстэн тахса сүүс тоҕуон алта аан уларытаан отут тотон тахса түннүктэрин уларытаан, фойебыт иһин бартын уларыттыбыт, золотой маскаларбыт ити маскаларын фойебыта таһартаатыбыт, артыстарба харсылын бартын уларыттыбыт, пожарный ити ааннарбытын, да чүл балта тимир аан уларыттыбыт. Диэбит ийэ былырын син сөк курдук сырдаабыта. Оттон быйыл былаана эмиэ федеральный хачытын 15 миллион көрүллэн диэбит таһын ити Орджоникса болсат таһын отыр фасадын уларыттыбыт. Этергеллы бу үлэбит түмүгүнэн болдаана дьону көрсөргө көрөөччүнү көрсөргө таһыттан дьон-сэргэ көрөрүгэр туох даҕаны сүрдээх улахан ситиһиини оҥордубут оннуттан дьиэбит кылбайда киэркэйдэ пандемия кэмигэр улахан ситиһиилэр бүт диэн биһиги биир залынан буолбакка кэккэ биир күн холурҕа спектакль биэрэн хаһан да маннык оонньуубут диэн буолуо онон была биһиэбээстээн бу анаан минээн саха театрын түмэлэ диэни арыйдыбыт Бу түмүлгэттэн биллэн турара биһиги урулурукка убайдарбыт уоннатан театр саҕаланыаҕыттан, да саҕаланыаҕыттан ити тыһынча тоҕус жүз сүүсүүргэ биэс сыллаахтан Алампа аҕалаата театра. Арин онтон Алампа кабинеттан саҕалаан дьэ барыта көстөр. Бу көрөөччү кэлэн баран бастаан музейге киирэр, түмэлгэ киирэр. Театр историятын биллэ, бүгүҥҥү спектакльлэрин биллэ, да уоннаттан артыыстарын биллэҕэ дии. Вот онон буллаан ити биһиги

Дьэ хайдаххына бу Алампа аатын үйэтитэбит диэн өртөкуйдааппыт уонна бу сүүс миэстэлээх отун быр кириэлэтин бартын оҥоттороммут да, иһин бартын ремоннааммыт, эмиэ хаҥаттан бартын оҥороммут Алампа заалынан ирдибит. Ол аата биһиги аччыгы заалбыт диэн буолбатах, биһи Алампа заала диэн. Бу заалга киирдэххиттэн барыта ити урукку Алампа хаҥанааҕы бириэмэ көстүөхтээх.

Ол бэтэр артыыстар бэйэлэрэ муону спектакльлэри да уонна бу иитэр-үөрэтэр үттүгэр буллаҕына араан эдэр драматурдары кытта суруйааччы кытта көрсүһүүлэри, поэтическай киэһээлэри да хоһоон ааҕыыларын игин бартын бу заалбытыр оҥоробут. Олору күҥҥэ ардыгар биэс спектакль көрдөрөччүбүт. Биэс спектакль тэҥинэн буолааччы. Олор бу икки заалга иккиэн үс чаастан буолаллар. Онтон дьэ артыыстар тыыналаммарын кэрдик чэйи дьамарын улахан заалбытыгар

Эбит онно бу Аңа дьыллааҕы преступленияларбыт өссө эбиллиэхтэр онно. Онон буллаҕына биһиги дьон ахсаанын да, дьон ахсаанын, спектакль ахсаанын аара толорун олоробут. Онон булаттан үрүбэ хамнаспыт билигин этенге барарыгар билиэн үсө даҕаны үлэлиибит. Токуйдаан көрбүт театрга туоппус суоҕа диэн театрга анал сирбит суох эбиттен хэп анал сирбит суох эбиттен онон бу ыһыктыы сирбитер анал бу театрга хэрге толуктурбут өйдүбүт эбит хэп онон

турураммыт эмиэ бу театр бу үс хатыҥҥа ити ытык сирбитигэр бэйэтэ эмиэ туохтаах территориялаах, күрүөлээх, хаһаалаах кыра хаһаайыстыбалаахпыт. Быһылгыттан ситиһибит диэн итинник курдук буолар. Эбитэ бу ханаан көрдөххө олорон хаалбакка бүтэрэ үлэни-хамнаанньык түргэнник, тэтимнээхтик ыытарга олох билим бэлэммит. Инники былааҥҥа киирэбит. Инники былааҥҥа буоллаҕына биһиэхэ билигин бу государствоти пушинскай карта диэни биэрдэ арыйда ити сөптөөх политика дьаныыбын ити политика буллаҕына мээнэ ол били оҕолорго хаччы били түҥэттим диэн буолбатах ити политиката диэн туох бу саха театрыгар эр буолбакка усан культура искусство эйгэтигэр угуйуу еммыллабыт оҕолору угуйуу эпте оҕолору угуйуу хороорто били токуйдуулар культура диэн тылы бииринэн холорутаккан ол сыанаҕа ыаллаах болу оонньоотулар ити культура диэн ыллаата тойда да бүттэ дииллэр ата культура диэн тыл сүрдээх киэҥ дириҥ өйдөбүллээх культура киирэр биһиги хайдах дьону ытык эпстербит хайдах ыалдьыттары көссөрбүт хайдах таҥны сапты баахалар сылдьарбыт атын дойдуга таҕастып хайдах сылдьарбыт бу манна хайдах дьону ытык эпстербит ити барта культура киирэр былаат

киин куоракка хабыллык-хабыр тутуор турар Баһаха театрын салгынын, саха театрын тылын, саха театрын артыыстарын, саха театрын культуратын эптэ. Манна хайатан да билэн, сылдьан бараннар киэҥэге ауырыахтаахтар. Оччоҕуна биһиги эдэр ыччаттарбыт бу биһиги саха омукпут диэн үрүн оттон биэриэхтэр уһаахана даҕаны. Сүүс сылынан анаан кэлиилэр барыылар бааллар. Ол курдук биһиги бу билигин холобура кэпсэтэн олору бэйи калмыкиялары кытта калмыктары кытта калмыкия бу барыахтаахпыт обменный гастроль диэҥҥэ буот манна баран иһэммит биһигиттэн былааммыт сүрдээх улахан Москваҕа эмиэ тохтооммут бу историяҕа буолбатах түбэлтэ буолуо хадьаатыра маалы театрга оонньуохпут диэн былааннаахпыт. Ону мин да кэпсэпиппит. Бу билигин үлэте бара турар ханнык ыйга ханнык дьыалаға кэлбитин эттибит ана холоро биһиги маалы театр биһиги утара баран бериэхтээх. Манна боло ханнык тааныкты бухаҕайыттан театр баран оонньуулик. Оны биһи маалы театр филиалыгар бу Щепкин осколатыр үөрэммит дьон буолбут быһытынан 5 көлөнө үөрэннэхпит. 1 6 көлөнө үөрэннэхтер. Вот. Онно бивараммыт дьахаайдар даҕаны бу сүүс сылынан ааммыт онно оонньоон ньиргитиэхтээхпит. Онтон бэйи халкы барыахтаахпыт ол калмыкияҕа, калмыктарга бараммытыттан бэйэбит эмиэ бу спектакльлэрбитин оонньуохтаахпыт, онтон дьэ кинилэр биһиги калмыкта кэлиэхтээхтэр. Вот. Онутун улахан событие диэн буолар бу Сүлбэк кыһылга национальный театрдар конгресстара буолуохтаах манна харигар ол биллэн турар бу биһиги театр бытыр барта барар. Вот. Онон боллаан онно Тэҥэ ол күнгэ үскэһэп түбэһиннэринэн холор бес ыйыгар дьабу Россияга эмиэ ааттаммыт, суолламмыт, сороҕорбут улахан театр, Александрийский театр кэлиэхтээх биһиэхэ. Вот. Оннуттан биһи олору көрсөргө бэлэммит, оннуттан бу билин министерствоға эми үле бар турар, бигене булла Александрийский театрдар Санкт-Петербурга ыңытылар.

Вот. Онно үмүттүн үлэтэ барда. Бары билэн олороллор. Миннеге тиэмит беш күн сытан эреммит беш улахан спектакль битин көрдөрөхпүтүн баарабыт. Тойоқы бу Мирне театра эдер театр диэн. Онда бейкенегаттан бу көрдөрөхпүтүн баарабыт бу жиңнех профессиональный улахан классический спектакль битин. Минне олохтоох туругунан аныыбыт. Онтон же бейкелебит Сунтарга Онтарга үс хонукпут, онтон кэлэн Ньурбаҕа хонукпут тенни курдук үһээ бүлүү Бүлүү уонна Горнай уланан түмүктүөхпүт. Онно манна сүрдээх улахан элбэх бары ол икки оптуобус киһи хорохтор хөмөлүөтүнээн да биир КАМАЗ декорация быһытын дьэ сүрдээх улахан бу айыҥҥа бараары турабыт олоробут. Онно миэттэн бэлэммит мин аныахпар холура бу улус кииннэрэ баһылыктар бигэн олох этэргэлэ үшүрдүк көрсүөхтэрэ хабы дьону яһаныыбын Бу манна биһиги саамай буохахабыт кииннэригэр сахалыы улахан испитээгэлэбин туруорбут, Тыгын Тархан курдук улахан испитээгэллэр олоробут. Вот онон буллааны биһини мечүрдүк көрсүөхтэрэ, биһин төчүрдүк сылдьыахтара, хахабыт дьоно дьэмин биһигиннэргэ олох эрэнэбит. Республикабыт сүүс сылыгар сүүс сылыгар биһиэхэ хаттан бу режиссердарбыт эмиэ сахабыт норуотугар сүрдээх улахан үчүгэй спектакльлэри туруораммыт бэлэхтиэхпитин баҕарабыт онтон биһиги театрбыт бэлэҕэ диэн норуокка спектакль буллаҕа вот онон биһи булааммыт диэн сүрдээх киэҥ хабааннаахтык ылаары олоробут ол эбэтэр бу Андрей Исаевич Борисов биһи уусана салааччыбыт Ойуунускай кыһыл ойуунун туруоруохтаах. Биһиги эмиэттэн биир биллэр-көстөр режиссер будет Сергей Потапов. Бу Эрдик Эристин отут сааһыгар, сүүс отут сааһыгар, сүүс отут сааһыгар анаан Маркчан ыччаттарын туруоруохтаах быһылга. Онуттан Руслан Троховскай эмиэ биһи сахабыт сирэ биһири ылбыт эми улахан главный режиссер бут сүрүн режиссер бут театр бут сүрүн сыра Алампа диэн спектакль туруоруохтаах. Алампа олоҕун туһунан. буолар. Оннотон кыра тэттик испитээгэллер манна эмиэ бар буолуохтара. Мин бу улаханнара ааттаатым. Онон бу театр сүүс сылы көрсөргө олох баччы эбээһинэстээх эптэ. Уна это бей ытык естах. Бей хола алампаға да, алампаға ытык естахпыт. Киннертен бу театры театр гынан аяннар биһиге билеген бу эті тынын урдокпут театр 116 хаста хака театр. Үлэн бигити кубайдарбытыгар олох ытык иэстээхпит, ытык иэстээхпит, ол үчүгэй иэстээхпит. Биһикиннен ааттарын аататыахтаахпыт. Да, биһикинне кэннеттен ти бу биһиги өмө билинги убайдар бокулут Андрей Савич, да, бу Анатолий Павлович, эме Александр Николаевич Жирков, бу төһөлөөх биһиги көмөлөөр, биһи Илдар Камытай, Сен Сергеевич Николаев, улахан убайдарбытын биһиги бу культура өттүгэр кинилэр сүрдээҕин болҕомтотун уураннар биһиэхэ сүрдээх күүс-көмө буолаллар. Олин болҕомто уураннар биһигиттэн бу билигин саҥа эрэҥэн олордохпут. Вот. Олор ааттарын биһи бу театрбытыгар истиэнэтигэр, театр истиэнэтигэр иту байдарбытын кыһыл көмүс букваннан ааттарын суруйуохтаахпыт.